Dokma pudanyň esasy ugurlarynyň biri hem halçylykdyr. Häzirki wagtda bu ulgam hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde hasam kämilleşýär. Halkymyzyň şöhratly taryhyny, gaýduwsyz gahrymançylygyny, gözel tebigatymyzyň ajaýyp keşbini hem-de çuň mana ýugrulan pähim-parasatyny zenanlar öz nepis hallarynyň öçmejek göllerine siňdirip, gadymy döwürlerden biziň günlerimize ýetiripdirler. Meşhur türkmen halysy köküni müňýyllyklardan alyp, asyrlardan-asyrlara aşyp, türkmeniň milli buýsanjyna, kalbynyň mukamyna öwrülen. Şol ajaýyp mukamyň çeper elli halçy gelin-gyzlaryň daraklarynyň batly sesi bilen geljekde Türkmenistanyň wepaly perzentleri bolup ýetişjek ýaş nesliň ýüregine siňip, hormatly Prezidentimiziň pähim-parasata ýugrulan ýörelgelerini amal etmäge ýardam berer. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda hem-de goldaw bermeginde bagtyýar zamanamyzda ýurduň medeni mirasyny gorap saklamak hem-de haly sungatyny ösdürmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Watanymyzda gelin-gyzlar üçin iş ýerleriniň döredilmegi hem-de oňaýly şertli, çeper halçy kärhanalaryň yzygider gurulmagy bu sungata berlen ünsüň juda ýokary derejede bolmagynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde, halçylyk sungatynyň has-da kämilleşdirilen döwründe, Eli çeper halçylara döwrebap gurlan kärhanalarda ähli şertler döredilen. Muňa mysal edip aýdanymyzda Balkan welaýatynyň etraplaryna gurlan kärhanalar, Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky önümçilik binalaryny bellemek has-da ýakymlydyr. Bu kärhanalarda bagtyýar Diýarymyzyň owazyny dokma daraklarynyň sesi waspyny ýetirýär. Diýarymyzyň gülläp ösüşiniň waspyny ýetirýän halçylarymyz özleriniň döredýän sungat eserlerini hem giňden beýan edýärler. Bu işde Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky haly önümçilik kärhanasynda-da ol işler alnyp barylýar. Mähriban ildeşler, biz gepleşigimizi Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky haly önümçilik kärhanasy barada hem gürrüň ederis. Bu oňaýly şertli çeper halçylyk kärhanasynda iň äpet halylary elde dokamak üçin niýetlenen uly ölçegli haly enjamlaryny gurnaldy. Gunkun halas çeper halçylyk kärhanasy, taryhy, gadymy senediň has-a ýaýbaňlandyrylmagy, dünýä şöhratyna eýe bolmagy üçin öz mynasyp goşantyny goşýan kärhanalaryň biridir. Çünki bu kärhanada

Men Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmen haly önümçilik birleşiginiň Halaç çeper halçylyk kärhanasynyň halçysy Gözel Haýytowa. Men bu kärhanada otuz bäş ýyl bäri zähmet çekip gelýärin. Türkmenistan döwletinde haly sungaty gün-günden ösýär hem-de kämilleşýär. Elwan öwüşginli halylarymyz biziň maddy hem-de ruhy baýlygymyzdyr. Biziň kärhanamyzda hem uly hem-de kiçi göwrümli halylaryň birnäçe önümleri öndürilýär. Biz, halypa halyçylar, özümiz kärhanamyzda zähmet çekýän ýaş gelin-gyzlara halynyň inçe tilsimlerini öwredip, türkmen haly sungatyny mundan beýläk-de ösdürip, ýurdumyzyň ykdysady ösüşine öz goşandymyzy goşýarys. Biz halaşly halyçylara hormatly Arkadagymyz tarapyndan täze önümçilik binasy gurlup berildi. Bize peşgeş berlen bu beýik, ýagty binada zähmet çekmäge Hemme şertler, mümkinçilikler döredilen. Türkmen haly sungaty döredijilikli zähmeti talap edýär. Şonuň üçin biziň kärhanamyzda diňe bir gölli halylar dokalman, eýsem Türkmenistan Diýarymyzyň gülälekli sährasyny wasp edýän, türkmen bedewiniň şekilini, türkmen tebigatyny, türkmen sährasyny wasp edýän halylarymyzy hem dokaýarys. Şeýdibem şu döreýän haly eserlerimiz Biziň hormatly Arkadagymyz tarapyndan yglan edilen Türkmeniň Altyn asyry bäsleşigine gatnaşyp, ýeňiji bolýarlar. Ony dokamaga gatnaşanlar bolsa, her ýyl türkmen halysynyň baýramçylygyna hormatly Arkadagymyz tarapyndan birnäçe döwlet sylaglaryna, şa serpaýlaryna eýe bolýarlar. Gelin-gyzlarymyzyň şeýle çekýän halal zähmetine sarpa goýýan hormatly Arkadagymyza köp sagbolsun aýtýan. Hormatly Arkadagymyzyň

Men Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Bahargül Annaýewa. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen el halyçylyk sungatyna uly sarpa goýulýar. Halajyň çeper halyçylyk kärhanasynyň täze önüm binasyny bize hormatly Prezidentimiz sowgat berdi. Biziň halyçy gelin-gyzlarymyz Gahryman Arkadagymyza köp-köp sag bolsun aýdýarys. Kärhanamyzda gelin-gyzlarymyz zähmet çekýär. Biz ene-mamalarymyzdan miras galan gadymy nusgalary häzirki döwre baplaşdyryp, özlerimiziň täze nagyşlarymyz bilen utgaşdyryp dokaýarys. Dürli görnüşdäki, dürli ölçeglerdäki, dürli öwüşginlerde haly önümlerimizi dokaýarys. Biziň haly önümlerimize islegler barha artýar. Biziň halyçy gelin-gyzlarymyz dürli görnüşlerdäki halylary buýurmalar esasynda dokaýarlar. Uly göwrümli halylar hem kiçi göwrümli halylary esasy halkyň islegine laýyklykda dokaýarlar. Biz üçin şeýle ajaýyp eşretli zamanany peşgeş beren Gahryman Arkadagymyza köp-köp sag bolsun aýdýarys. Goý, mähriban Arkadagymyzyň Dünýä ähmiýetli alyp barýan işleri elmydama rowaçlyklara beslensin. Jany sag, belent başy aman bolsun.
Hawa, türkmen halysy barada, nepislik döredýän eli çeper halçy gelin-gyzlarymyz barada halk döredijiliginde, şirin aýdymlarda giňden wasp edilýär. Halçy gelin-gyzlarymyz hem ruhubelentlik bilen zähmet çekenlerine, birek-biregiň armasyny ýetirip, kakýan daraklarynyň has-da batly kakylmagy, döreýän halynyň nepis bolmagy üçin, hallaryny wasp edip aýdym aýdýarlar. Bu şirin aýdymyň astynda kakylýan darak sesleri bolsa aýdymyň heňinde özboluşly owaz bolup ýaňlanýar.

Özüniň ýatda galyjylygy bilen toý-baýram.